Selâm aleykum dostlar! Bugünki leyhamızniñ musafiri, ürmetli, nezaketli, açıq göñülli musafirimiz Enise oca. Oyunı ve çoqtan çoq balalarnı oqutqan edi. O, ilim saasında faal etkin insan. Keliñiz, musafirimizge beş rolimizni yalayıq! Selâm aleyküm, Enise oca! Aleyküm selâm, Zera! Siz doğruda kim olmaq istediñiz? Arzularıñız yerine keldimi?
Zera, men senden ufacıq qızçıq olğanda, balalarnen oynamağa pek seve edim, bilesiñmi? Ve maallede, biz o vaqıt Qırımda yaşamay edik, o vaqıt biz Özbekistanda, Samarqand şeerinde yaşay edik. Amma bizim soqaqımızda pek çoq qırımtatar balaları bar edi. Ve biz epimiz toplaşıp, qırımtatar tilinde teatr sanalarını qoya ediq, uydıra ediq masallarnı. Ondan soñra bizim eñ balaban arzumız Qırımğa uçmağa edi. Ve biz bala olğanda Letüçe tarelka bardı, Uçqan tarelkalar. Onı yapmağa tırıştıq. Ve epimiz Qırımğa uçıp kelgen soñ, mında bir iş yapacaqmıznı. Pek çoq balalar artist olmağa istey edi. Amma men er vaqıt oca olmağa istey edim. Onıñ içün kerçekten de bu balalıq arzum ömürge keçti. Ve Qırımğa qaytıp kelgen soñ, mektepni oqup bitirgen soñ, Qırım tatar filologiyasını oqumağa kirdi ve Qırım tatar tili ocası oldı. Beş yıl evelsi Leyla ocanen beraber meraqlı bir leyha, meraqlı bir proyekt tüşünip taptıq ve Fidançıq balalar inkişafı merkezini teşkil ettik. Ve böyleliknen balalıq arzum ömürge keçti ve ana Vatanımızda, Qırımda ocalıq yapmağa qısmet oldı.
Nesi olca siz bağlıqta nasıl bağlaydınız? Ana-babañız şimdi siznen ğururlanamı?
Nasıl bir qız edim? Doğrusını aytacaq olsam, yaramaz bir qız edim, bilesiñizlerâ. Biz oğlanlarnen dostlaşa edik. Yırlamağa pek seve edik olarnen. Muzıka mektebine bara edik. Muzıka mektebine barğanda em dünya klassikasınıñ eserlerini ögrene edik, em olarnen beraber qırımtatar eserlerini ögrenip çalmağa tırışa edik. Ondan ğayrı, o balalar pek icatkâr edi. Biz olarnen postanovkalar, piyes, türlü-türlü teatr insenirovkalarını. Qoya edik ve qırımtatar tilde de qoymağa tırışa edik o instsenirövkalarnı. Qırımğa qaytqan soñ yaşayışımız bam-başqa oldı. Deñişti, ne qadar ağır vaqıtlar olmasa da, evler quruldı, balalarğa istegeni qadar er şey alınmadı, berilmedi, amma kene de bu duyğularnı, şimdi yıllar keçken soñ hatırlaysıñ, unutulmaycaq bir duyğular edi. Ve o bizim yaşayışımıznı deñiştirdi. Yani biz Qırımğa qaytqan, qaytıp kelgen soñ erte de büyük yaşayışnı yaşadıq. Anam-babam menen ğururlanamı? Men doğrusını aytqanda, öyle sual ana-babama berip olamayım. Amma biz öz ana-babalarımız, yani şahsen men öz ana-babamnen ğururlanğanımnı ayta bilem. Çünki men şimdi olarnıñ yaşındam ve doqsanıncı seneleri, Olar bir şeyge baqmadan Qırımda ev satın almay bile, qorantasını, balalarını toplap Qırımğa köçip keldiler. Vatan duyğusına esaslanıp er şeyni taşlap ketmege bu kerçekten balaban bir küç kerek. Biz yahşı balalıq keçirdik ve olarnı utandırmaycaq, en azından ana-babamıznı utandırmaycaq yaşayışnı yaşamağa tırışamız ve olarnıñ izinden ketip, Olarnıñ yapqan işlerini devam etmege tırışamız. Neyse oca, a siz cınnen ötem zınlı lampanı tapsañız, nasıl üç istek sorar ediñiz?
Qırımda yaşağan bütün konfessiyalar, bütün milletler. Mında öz yerini tapsın, amma bu milletlerin arasında tamır halq, qırımtatar halqı, horlanmasın, inkişaf etsin, ayaqqa tursın. Ekinci istegim, bizim balalarımız, bizim bütün halqımız ana tilini unutqan olmasın. Onıñ içün bugünden başlap biz er bir qırımtatarı öz ana tilini qorçalamaq kerek. Epimiz ana tili oğrunda küreşemiz, e? Küreşmek, demek tilimizni qorçalamaq, o tilimizde laf etmek, biz er kün onı canlandırmaq kerekmiz. Ve üçünci istegim, halq ne vaqıt küçlü ola? Eger de onıñ küçlü tasili olsa. Elbette, milliy tasilimiz küçlü olsa, eñ esası, bizim milletimiz yaşar. Üç istegim bunen bağlıdır.
Bala öz salisinde nasıl mölmişlerni ögrenmek kerek?
Zira menimcesine bala sen dayın orantasında birinciden ana tili müitinde ösmek kerek. Ekinciden mutlaqa baqlıq orantada ösmek kerek. Bilesiñmi? Bala onı sevgenini duysa, O, anası, tolu qorantada össe, anası, babası olsa, o bala pek bahtlı ola, bilesiñmi? Em de, ana-babalarğa bilesiñ ne tepsiye etmege mümkün edi? Bala, sevgi müitinde ösmek kerek, balanı diñlemege bilmek kerekler, oña emiyet bermek kerekler. Ne vaqıt balada şahısnı köresiñ, o vaqıt o özüne inana, özüñ küçüne inana, özüni, fikirini aytmağa qorqmay, Emin, emin olsa, o men qırımtatarım dep aytır, ana tilinde laf etir. Bala qorqu içinde össe, o. Eminlik duyğusını pek ağır qazana. Onıñ içün men ister edim ki, sayğılı ana-babalar, balalarıñızğa olarnı sevgenini aytmağa qorqmañız ya da tartınmañız. Babalar, qızlarıñıznı quçaqlap öpmege tartınmañız. Balalar buña pek muhtac. Qorqu müitinde ösken balalar, ne yazıq ki, pek çoq zorluqlardan keçeler bu yaşayışta. Bunıñ içün biz Fidançıqqa kelgen balalarnı pek sevemiz. Er bir kelgen bala, bu bizim yıldızımız. Çünki biz añlaymız ki, bu balalar, bizim milletimizniñ kelecegi. Men buña pek inanam. Hususan Qırımda doğıp ösken balalar, Ve bu müitte ösken balalar, olar da kelecekte Noman Çelebicihannıñ işini, İsmail Gasprinskiyniñ işini, Ablâki Meminiñ işini, bizim pek çoq ziyalılarımıznıñ, kerçek, aqiqiy ziyalılarımıznıñ, Bekir Çoban-Zade kibi insanlarımıznıñ işini devam etecek nesil ösüp çıqacaq. Ve men eminim ki, Qırımda ösüp doğğan balalar bu işni devam etecekler.
Siz Vatanda, bütün dünyağa, yaşağan balalarğa nasıl tilekler tiler ediñiz?
Men tiler edim ki, bu balalar, Qırımda yaşağan qırımtatarları ve dünyada yaşağan qırımtatarlar bir-birinen tanış olmağa imkânları olsun. Çünki siz bir-biriñizni körseñiz, añarsıñız ki, ufaq bir millet degilsiñiz, balaban bir millet olğanıñıznı. Onıñ içün mümkün olğanı qadar bu imkânlarnıñ olmasını tiler edim. Ekinciden, Qırımda yaşağan qırımtatarlar, qırımtatar balaları, men ister edim ki, ana-babalarıñız sizni çoqça milliy gruppalarğa, milliy sınıflarğa bersinler. Onıñ içün er bir qırımtatar balanıñ öyle imkânı olsun, öz ana tilinde oqumaq, öz tilini bilmek ve, elbette, bu qırımtatarlarnıñ ve bu balalarnıñ dünyağa çıqqanını pek ister edim. Çünki ana tilini bilip, amma dünyanı da körmekte pek balaban fayda bar. Bizde, bilesiñmi, qaysı bir ocanı alsañ, dünyağa belli olğan qırımtatar ocasını, o, e, olar episi dünyanı kezgenler. İsmail Gasprinskiy tek qayda barmağan, bilesiñmi, Zera? Em Frenkistanğa bardı, em Mısırğa bardı, pek çoq ükümetlerni kördi. Onıñ içün men ister edim ki, bizim balalarımız da, Dünyanıñ çeşit ükümetlerini körip, olarnıñ dünya baqışsı pek keñleşsin ve men eminim ki, böyle ballar pek falaban fayda ketirecekler bizim milletimizge. Şençik musafirımızdan seyircilerge sual.
Künümizde balalar içün eñ çoq muzıka yazğan. Bestekârnıñ adını tapıñız ve aytıñız lütfen. Kim Anise ocanıñ sualine doğru cevap tapsa, mına bolen bahşış kitap qazanacaq. Bu kitap Fidançıq bala merkezinde basılğan, anda çoq meraqlı şeirler yazılğan. Öz cevaplarıñıznı bizim poçtağa yolla bilesiz, malümatnı mına mında körersiz.